Nsellmulkom għal programm ieħor. Illum magħna għandna ħajkonna il-Clint is-Sur Clint Flores. Mela is-Sur Clint Flores huwa ekonomista b'esperjenza b'interess ewlieni fl-ekonomija Kenjesjana, se jispjegalna x'inhi, u tal-imġieba, il-politika internazzjonali u d-diplomazija. Huwa għandu Masters of Science fl-Ekonomija, u Finanzi mill-Università ta' York fir-Renju Unit. Mela qabel ir-ritorna Malta serva bħala Ambaxxatur tal-Kumitat Politiku u tas-Sigurtà mar-Rappreżentanza Parlamentari ta' Malta għall-Unjoni Ewropea. Nilqgħek magħna, Clint. Insellmulek, Clint. Qed tismagħna? Insellimlek, Mario, u nsellem lilek eh, Rita wkoll u grazzi ħafna ta' din l-istedina li hija verament apprezzata. Iva qed nismakom u grazzi wkoll tal-introduzzjoni u niskuża ruħi magħkom jekk xi kultant forsi anki jekk ikun hawn daqsxejn qnipen u tradizzjoni Maltija x'għandna l-festa hawnhekk. U apparti minn hekk xi kultant għandna daqsxejn usage żejjed xew xi xogħlijiet fuq il-cable tal-internet tad-dejja, xi kultant ikun hemm xi microseconds li jintilef. Jien smajtek issemmi Mario, ma nafx jekk tridx nespandi. Mela le, kien jessjala. tal-ekonomija Keynesjana u nieħu spunt ukoll. Għax il-ġimgħa l-oħra tellajt, il-ġimgħa l-oħra kont fuq programm lokali Malta, fuq stazzjon lokali. U bdejt niprova spiega xiġifieri li tagħmel deficit for a purpose. Eh, u isu ħafna nies jisom eh, dejt ta' xed jippromovi dar-raġel għal xinu jgħid. Ara, bażikament

Bada kollu minn min, min ekonomista li huwa John Maynard Keynes. Jiġifieri dan huwa ekonomista minn li huwa Ingliż, eh, kien filosof ukoll u ħareġ bl-idea tal-General Theory of Money, Interest and Employment. U l-ktib tiegħu kien għamel suċċess enormi, notwithstanding li l-ktib minnu nifsu naraħ ftit naqra eh, lawżin bħala ktib. Imma il-kunċett matematiku tiegħu ehm, wellet dak li nafu l-lum li huwa l-macroeconomics kollu. U tgħidli kemm qed titkellem tqil inti fuq din. Ħanajdlek x'inhi d-differenza. Mela qabel bena qabel beda Keynes, qabel ġi fix-xena Keynes fl-1930. Qabel l-ekonomiji kienu jgħidu sma, is-suq, is-suq, is-suq jaġġastja, jekk għandek kriżi n-nies jitilfu x-xogħol, Is-swieq jaġġastjaw ruħhom u jieħdu snin biex jaġġastjaw. Ġifieri inti meta tkun ħadd daqqa fl-ekonomija da bħal meta ħadd daqqa fuq spaltek fuq darek. Titti l-ħin inti għandek tbenġila u għaddum biex biex taddilek. Allura meta Keynes kien ġi bil-kunċetti tiegħu tal-ekonomija, kien għal isma' aħna ma nix għalfejn noqogħdu nibbilanċjaw il-kodba fissa. Aħna nistgħu nibbilanċjaw dawk il-kotba fuq ċiklu, ġifieri aħna, meta noqogħdu nitkellmu għax defisit u dejn. M'hemmx għalfejn bilanċjawh fuq sena meta għandek pereżempju kriżi finanzjarja, meta għandek pandemija bħalma kellna aħna, dak iż-żmien kellek il-Great Depression, kien krexxjaw il-markets, is-swieq finanzjarji. Kien qal isma', ejja nħallu l-gvernijiet jidħol jonfoq iktar eh, jidħol mal-privat jistimula public-private partnerships fuq ċiklu. Sakemm inti tagħti naqra żejt l-ekonomija, terġa' toħloq il-konfidenza, rġajt eh, stimulajt l-investiment privat, stimulajt il-konsum u kien ħoloq huwa dak li jgħidulu kien ħareġ dak li jgħidulu il-multiplier effect. X'inhu dan? Jrid inti jekk pereżempju tfajt 100 euro fl-ekonomija, Dik il-mitt euro mhijiex just mitt euro fl-ekonomija għax inti meta dik il-mitt euro qed tgħaddi minn ħanut għall-ieħor qed timmultiplika. Pereżempju jekk jiena tajt mitt euro lil tal-laħam. Tal-laħam mar biha għand Lion Mangeri, nefaq 80 euro, Lion Mangeri mar biha eh, għand ħanut ieħor u nefaq 60 euro, sakemm tintilef. Allura qisek sakemm tintilef dik il-mitt euro, tibqa' għaddejja minn stage għal ieħor ma tibqax mitt euro, ġifieri inti qed tagħti ż-żejt l-ekonomija. U dejjem għadt li isma' meta għandek kriżi bħalma kien hawn, kriżi tal-pandemija, il-kriżi tal-gwerra tal-Ukrajna u r-Russja, għax ismi ġie naqra sinonmu miegħu ma' l-Ukrajna u r-Russja wara x-xogħol li għamilt hemmhekk. Il-gvern għandu jidħol u b'intelliġenza u b'mod għaqli, id-defisit jindirizzah biex l-impatt ekonomiku ma jkunx daqshekk u mbagħad meta jkun hemm żminijiet tajbin, meta jkun hemm pereżempju l-ekonomija sejra tajjeb u żminijiet aħjar, jiġbor il-flus u jerġa' jħallas dak li għamilt. U dil-ġimgħa spjegajtha bħal meta jkollok familja, jkollok istanza, problema ġo familja, għandek problema t'inkamm, inti qbadt il-credit card, Briġġjajt il-finanzi tiegħek, użajthom mod għaqli għall-affarijiet tiegħek, u mbagħad jekk pereżempju int tħossok aħjar, qed taħdem iktar, qed taqla aktar u dak tibda tħallashom bil-mod. Tgħidli tajjeb, fimni, ideali ma nqogħdux nisselfu u nagħmlu dat tip ta' deficit u djun, imma jekk ikun hemm bżonn fi żminijiet ħżiena li jsir hekk biex ma jintilux impjiegi u iżżomm l-ekonomija għaddejja u kulħadd qed jieħu biċċa u jiekol biċċa, huwa importanti li tagħmilha. U spjegajt ukoll kif għatlek Mario illi aħna qegħdin taħt sorveljanza anyway bħala pajjiż għax aħna parti mill-Unjoni Ewropea, parti miż-żona euro x'għandna l-munita euro u meta jkollok il-munita euro inti qiegħed aktar taħt sorveljanza għax e, għandek il-governanza tal-munita li titiżżomm magħha. Sissa jidher li l-gvern b'xi mod Eh, anke minħabba surpluses li konna minna qabel bħala pajjiż jidher illi eh, sejr tajjeb u jista' jintervjena x'għandu naqas spazju. Ekku, issa din eh, id-deficit for a purpose sewwa, naturalment issa rajna għax li kont ħansaqsilek l-aħħar domanda imma peress li bdejna bija għamra l-aħħar domanda. Peress li id-deficit for a purpose Issa, ħa ngħidu hekk, rajna li ħriġna minn sentejn minn pandemija, ġifieri issa ħa nidħlu fi gwerra, ġifieri din ħa teqpa' kemm tista' tiġġebbed din? Ħa teqpa' tiġġebbed, tiġġebbed sakemm fl-aħħar ħa tenfaqa' l-bużżieqa nimmaġina jien. Ara, li jista' jagħmel il-Gvern huwa waħda, Mario. Mario, il-Gvern kellu spazju għax inti għandek fil-Stability and Growth Pact tal-Unjoni Ewropea jgħidlek illi inti Eh, ovvjament, ma tistax taqbes id-dejn ta' 60% tal-ekonomija u dan huwa dan huwa ratio Mario, da jaqbadlek id-dejn. Jagħmel division b'mod faċli, simple division bil-cake bil-GDP ta' Malta, per eżempju, u joħroġ per eżempju dak il-figura ta' 60% jew per eżempju jkun 50%. Issa, jekk inti denominator tal-ekonomija jiċkiellek, ovvjament jekk fuq jibqa' kostanti ħa jiżdiedlek ir-ratio, allura d-deficit u d-dejn ħajkun li qiegħed ikbar. Allura hekk bdejna ngħidu sma' l-gvern għalhekk għandu jagħmel deficit għandu jagħmlu b'mod għaqli li biex ikompli jkabbar l-ekonomija biex inti dak ir-ratio iżżommu baxx ma tistax tara min-naħa ta' accounting point of view biss. Imbagħad ovvjament dak toffsettjah wara. Issa, il-Gvern li għamel huwa dan, mela meta kien hemm il-pandemija qisu beda jħallas il-pagi tas-settur privat għax beda jagħti dak il-wage supplement, daħal biex iħallas il-pagi ta' retail, ta' turizmu, ta' dawk li għalqu, u issa beda jagħmel phasing out jew għamel phasing out ta' dak il-wage supplement. X'ġara? Kieku ma kenniex il-pandemija, l-gvern ma kienx ikollu għalfejn joqgħod jerġa' jidħol b'interventionist approach eh, biex joqgħod jissussidja pereżempju il-qmuħ għax il-qmuħ eh, spara l fuq minħabba l-kwistjoni tal-gwerra u il-fuel ukoll, il-fuel qed ngħidu l-petrol, id-diesel, da kollha qed jidħol. Però din rajnija anke qabel, ġifieri ġejja anke mill-COVID. Era, li għolew il-prezzijiet tal-qamħ u kif ukoll taż-żejt. Imma dik biex niftehmu wkoll u dik kelli naqra t-teorija tiegħi hemm meta kont Brussell u l-bieraħ għamilt post fuqha u ħansemmiha wkoll. Dan li ġara ħafna mill problemi tal-prezzijiet, l-Unjoni Ewropea hija dipendenti u realizzati li hija dipendenti fuq il-pajjiżi Ażjatiċi. Xiġifieri, Ġifiri, meta kanna l-problema għas-supply, sal-mask, sal-lom, indunat li di manda xejn. Qed tipproduċi kollox ġol-Indja, qed tipproduċi kollox ċina, allura x'ġara? L-Unjoni Ewropea weħida, l-autonomija tagħha ma baqgħatx autonoma. Għaliex? Għax Hawnhekk ħammolu fuq il-prodott domestiku. U tgħidli għaliex qed tgħidha inti din. Qed ngħidha minħabba l-fatt għax meta l-Unjoni Ewropea kien ħareġ rapport fuq da dak li qiegħed jiġri fuq il-Musulmani ġewwa ċ-Ċina fuq l-Ujgur eh, li kienu qed isiru xi eh, violations fuq human rights u ma jistgħux jipprattikaw il-fidi tagħhom u whatever. U l-biraħ ħareġ rapport vera xokkanti tal-BBC ta' xi qed jagħmlulhom u nissuġġerixxi li qed jarawna nies jaraw x'inhuwa. L-Unjoni Ewropea kienet ħarġet sanzjonijiet, mhux sanzjonijiet saħħithom, kienet ħarġet qishom miżuri ristrettivi fuq xi entitajiet Ċiniżi li kienu konnessi ma' dawn. u ma' xi individwi. X'ġara? Iċ-Ċina irritaljat. Iċ-Ċina rritaljat u ssanzjonat lura l-kumitat tagħna, lili inkluż, jien kont sanzjonat ma nistax nidħol iċ-Ċina, Hong Kong u Macau. Inkluż il-familjari tiegħi u ma nistgħux eh, nagħmlu business. Infatti kelli intervista ma' ġurnal barrani u għatilhom isma' tilhom ma kont sorpriża x'għamluha wkoll lill-Foreign Minister eh, tal-Amerika ta' dak iż-żmien lil Mike Pompeo. illi rrit ma tagħmlu l is-sanzjonijiet, is-sanzjonawhom lura. Ġara, wara, weftit wara, bde il- Xi Jinping ta' ċina għamel restrizzjonijiet fuq il-businesses eh, ta' ċina rrit ikun jaf il-liċenzji kemm huma u kollox. Ġara, ovvjament, beres li għamel dal-affarijiet, kellek il-kwistjoni ta' dewmin. Għax intek għandek il-businesses għandek dewmin fil-shipping, dewmin fil-liċenzji, x'ġara? Dak id-dewmien beda jwassal għal kosts ta' prezzijiet tal-insurance, magħhom kien hemm il-pandemija, fil-pandemija kien hemm id-dewmien għax imbagħad xi minn rġajna ftaħna, issa ma konniex lesti, kien hemm stock tad-demand ta' qabel inħela, allura xi bdew jerġgħu jipproduċu ma kienx hemm, allura coupled bil-gwerra, jiġifieri l-prezzijiet kienu qed jogħlew minħabba l-costs tax-shipping. Mbagħad għandek il-problema tal-evergreen u kien hemm shipping delays enormi. Mbagħad kapilt bil-gwerra, b'dik l-inflazzjoni, inħobb problema kbira eh, anki fuq affarijiet tal-gvern biex jidħol jissussidja. U l-gvern qed jissussidja bħalissa il-fuel, qed jissussidja il-qmuħ. Allura biex inti tissussidja dak kollu, ovvjament tittamel redeployments u re-engineering tal-budget lines tiegħek. Fis-sens li jekk għandek pereżempju xi proġetti kapitali, tista' tgħid isma' leġislatur għandek ħames snin. Tista' tagħmilhom pereżempju eh, ftit wara. Ma ma tix ma tagħmilx proġetti kapitali li qed joħolqu ix-xogħol tal-investiment privat, il-nefqa tal-gvern li tmur b'mod li hija produttiva u wkoll il-konsum. Għax kif bdejt nispjega qabel, li dak il-konsum tal-Keynesian economics jekk tistimulah ħadd kabbar l-ekonomija. Allura qisu il-gvern irid jagħmel eh, b'mod intelligenti illi il-flus illi kif qed jintefqu anki l-ispiża eh, rikurrenti tiegħu irid jagħmel b'tali mod illi ikun jista jissostni at least eh, jikkuxinja l-problema tal-inflazzjoni bħalissa. Issa, inti jisek qed l-importanza. Il-prodott domestiku ma fuq bażi tal-Unjoni Ewropea kollha. Ġifieri kemm importanti naħseb li l-Unjoni Ewropea tibda tagħmel u ta' il-fabriki tagħha u tagħmel l-oġġett domestiku ngħidu l fiħdan l-Unjoni Ewropea. Infatt. Tinqata ftit. Eh, qedlek infatti ehm, il-Franċiżi bħalissa eh, Franza għaddejja ehm, bil-presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. U dawn il-Franċiżi l ħafna jippuxjaw fuqha U huma qed jippuxjaw fuqha li jkun hemm awtonomija strateġika f'sens li fejdħlu affarijiet ta' procurement fuq affarijiet ta' teknoloġija, fuq affarijiet ta' difiża, bdew jissuġġerixxu li ikun hemm l-awtonomija ta' l-Unjoni Ewropea biex l-Unjoni Ewropea ma tkunx dipendenti fuq il-pajjiżi kollha tal-qegħdin tal-Asja. Għax ovvjament kif għatlek indunaw mill-kwistjoni kollha tal-pandemija li kellhom problema. Għadra ta' Malta ħanejdu hekk. Malta għandha problema aħna għax aħna nimportaw tista' tgħid fil-maġġoranza ħanejdu hekk u l-prodott domestiku tagħna flok qegħdin nibżgħu għalih qegħdin kważi inkisruh ħa ngħidu hekk, pereżempju l-biedja li ħafna importanti. Da, m'għandniex aħna nieħdu ssib il-prodott domestiku ngabruh anka bħala pajjiż mhux biss l-Unjoni Ewropea dana niftakru forsi politika antika eh, ta' minn tof ħajdu għek li kważi kważi da rrit kważi jisir kollox Malta. Bit-televisions, bit-ċokolata, kollox. Pero naħseb illum, illum kikod il-politika Kienet tkun interessanti ħafna fil-kunċett Ewropej kollu ħa ngħidu hekk, mhux biss f'Malta. Ara, il-kwistjoni kollha illi ġo l-Unjoni Ewropea ħafna mill-prodotti jsiru, pereżempju eh, mill-prodotti tal-ġobnijiet, il-prodotti agrikoli, jsiru ħafna fl-Unjoni Ewropea. Aħna l-problema li għandna bħala pajjiż impossibbli li tipproduċi dak kollu għal mod domestiku għax bil-fors bil-fors tipproduċi bil-fors tipproduċi bil-fors tipproduċi b'mod lokali. Allura, allura inti Tajt ftit.

Eh, li qed ngħidilkom huwa li pereżempju il um, ma tistax tipproduċi kollox Malta, allora bil forsi timporta l-affarijiet. Kwistjoni kollha hi li l-bidja Maltija l-problema hi li meta qed tiġi biex tikkompeti l-prodott Malti qed jispiċċa jkun ovvjament ola minn dak eh, Ewropew. Ovvjament anki jekk il-prodott Malti huwa wieħed mill-itjeb prodotti. Iġifiri, iġifiri, il-bdiewa tagħna ibatu. Però qabel kellna taxxa li Malta setgħet tagħmel għax kienet biex l-Unjoni Ewropea biex tipproteġi il-prodott domestiku issa dik li fnija bħala pajjiż għax ġejna parti eh, mill-Ewropa. Dik ma tistax tagħmel għallum. Eh, ma tistax tista' tagħmel għall-Ewropa eh, għal forsi oġġett li ġej minn barra l-Ewropa. L-Ewropa, l-Ewropa għandha dak it-tip ta' protectionism ta' Infatti, infatti l-Ewropa tissussidja ħafna, eh, għandha ħafna flus allokati għall-agrikoltura. Eh, jiena qatt ma qbilta ma' sistema mal-politika tal-agrikoltura ta' kif kienet titħaddem tal-EU għax ħafna mill-affarijiet kienu jiġu wasted. Ġifieri kellhom il-Common Agricultural Policy li ma konx naqbel magħha għax kienet b'mod illi jinħlew ħafna prodotti jiġu kompletely wasted. Ngħidu hekk il-qamħ, Malta, Malta tista' tipproduċi ammont ta' qamħ tajjeb għall-ħobż Jiġifieri u dan almenu inaqqas ftit mill-importazzjoni ħa ngħidu hekk li kieku l-Gvern forsi. Il-problema il-problema hi li diffiċli inti tipproduċi dak il-livell. Imma jekk tipproduċi 10% tkun diġà ma nafx kemm ta' ġifieri qed nitfala fl-arja ma. Ifhem, diffiċli ħafna Mario li inti tipproduċi dak it-tip ta' x'ismu. Qed tinqatak. Spera mhux minn tagħna. Inqata. Mela. Narajt. Inqata hawnhekk. Okay. Inqata xi ftit nafsewx l-internet hawnhekk. Ejwa bżax ma jimpurtax. Kont qed tgħid diffiċli biex tipproduċi. Imma diffiċli biex tipproduċi dak kollu. Huwa naqra diffiċli. Eh, ma mhux ngħidu hekk mhux taqxejn assorbanti kinti għandek Five percent, ten percent. Malta kienet tipproduċi, kien hemm żminijiet fl-antik li Malta kienet tbigħ il-pajjiżi barranin. Ġifieri kien hemm u tagħmel ħażna. Trid ukoll il-ħażna, trid ukoll ġifieri mhix. Kellna ħażna Malta, ġifieri fl-antik, konna iktar equipped mill-qegħdin issa. Imma more than anything inti inti tibda taraħħal problema għax il-kwistjoni kollha hija din Mario, inti l-inflazzjoni ġejja. Ġejja mill-problema li għandek nuqqas ta' supply għall-ikel. Ġifieri anki jekk jippruvaw jikkontrollaw l-inflazzjoni min-naħa tal-Banek Ċentrali Ewropew jew il-Bank Ċentrali l-Federali tal-Amerika jew il-Bank of England sempliċement billi jollu l-interessi mhux se jsolvu l-problema. Għal xiex? Għax inti billi tolli l-interessi terġa' qed toqtol l-investiment privat għax jekk inti qed tissellef biex tagħmel l-investiment, ovvjament dak l-investiment biex tagħmlu ħajġi kola jekk inti jolejt l-interessi. Allura ma tagħmilx sens illi inti tolli l-interessi. Allura l-problema qiegħda fis-supply, is-supply illi jridu jipproduċu aktar jew jagħmlu l-unblocking ta' dak il-ħażniet li hemm pereżempju fl-ibħra in-naħa tal-Ukraina fejn naħa ta' Odessa u naħa ta' Mariupol għax ovvjament huma tefgħu eh, mines hemmhekk biex il-vessels Russi ma jidħlux eh, ġol portijiet tagħhom, eh, ġifieri vessels militari, ħallek jidħlu jisplodew. Allura b'dak il-mod, inti jekk għamilt il-mines għal-vapuri russi militari biex ma jitħlux, il-merkanzija ma tistax toħroġ għax jekk jiltaqgħu waħda ħajsploduhom ukoll. Allura x'spiċċaw daw għandhom ħafna stok ħażna ġol Ukrajina. Il-ħażna l-ġdida ma jistgħux jaqtawha biex jaħżnuha u eh, jaqtawha u jaħżnuha biex jesportawha, allura għandek problema illi l-prezzijiet qed jisplodew fuq l-affarijiet bażiċi u jien nemmen li din hija biss eh, l-inflazzjoni, l-expectations tal-inflation, ġifiri għada ma ġietx realizzata b'mod reali il-kost tagħha, għax dik dejjem għandek time lags li jdumu biex tiġi assorbita u tara kemm verament qiegħda tiswa. Għandumu ovvjament din sakemm niġu ftana ma nafux kemm. Jina, naħseb sentejn, jien qed nassumi, naħseb, ma nafx. Kont kemm iddum il-gwerra. Jekk il-gwerra jtawala, għandek ħafna pajjiżi, per eżempju anki pajjiżi Ewropej, li jista' jkun ikollhom problema ta' riċessjoni. Infatti, kollhom bżonn. Infatti kien hemm diversi CEOs ta' diversi kumpaniji fl-Ewropa li qed iħabbru riċessjoni għas propju għas-sena d-dieħla li l-aħħar tagħha anke il-bank Deċuż Bank fl-Amerika qed iħabbar ukoll l-istess ħaġa li ħa jkun hemm riċessjoni s-sena d-dieħla fl-aħħar tagħha u da f'nofshom da qed jgħidu li hemm bħalissa hawn ħafna cash fl-idejn. Din ma nistax nifhimha jien. Hemm għandek ħafna cash fl-idejn forsi tispjega naqra inti kif taħdem. Ħa ngħidlek x'jiġri Ħa ngħidlek x'jiġrilek Mario, din kemm din hemm equation. Tajjeb, jiġifieri din hemm equation fl-ekonomija. Illi ħa nispjegaħilek money velocity equals price times income. Issa, jekk inti olewlek il-prezzijiet Mhux trid iktar flus fl-idejk biex tixtri l-affarijiet tiegħek. Issa, jekk issa, x'qed jikkawża x'qed jikkawża dik issa? Jekk inti il-prezzijiet qed jolew minn barra, inti trid iktar flus fl-idejk. Issa, jekk il-prezzijiet qed jolew b'brata maġla, x'se jiġrilek? Jekk qed jolew brata maġla, trid iktar veloċità. Ekku. Ġifieri l-flus ħa iktar ħa jibdlu l-idej iktar malajr. Allura se jiġrilek inti. Inti għandek il-veloċità tal-flus qed jibdlu l-idej iktar malajr minħabba l-fatt li inti jekk il-prezzijiet qed jolew trid iktar flus. Plus li inti trid iktar flus fl-idej biex inti tixtri l-affarijiet. Allura x'qed jikkawżalek? Isek tidħol f'cycle illi il-veloċità plus il-flus li trid qed jista' jkun li wkoll u mbagħad jibdew jerġgħu apparti li qed jogħlew il-prezzijiet b'mod mis-supply tibda togħla l-prezz ukoll min-naħa tad-demand minħabba l-flus. Jiġifieri għalhekk hemm ħafna cash. Issa jekk hemm ħafna cash fl-idej imma hemm stock pereżempju ġol-banek ta' depożiti minħabba l-fatt illi pereżempju n-nies iżommu anki precautionary money u transactory money u din għax imorru lura għal-Keynes illi għandek il-liquidity preference theory, teorija tal-likwidità, illi n-nies iżommu flus biex jagħmlu transactions, iżommu flus b'mod ta' prekawzjoni, just in case ikollok gwerra u l-affarijiet hekk, u għandek il-flus li jżommu biex ikunu tip ta' investimenti li jaqilgħu il-flus minnu. Issa, meta għandek dawn il-problemi, u għaliex jagħmlu l-investimenti, jżommu ħafna likwidità biex jekk ikollok bżonn il-flus, inti tonfoqhom. U dil qed jiġri, għandek ħafna stock, għandek ħafna flus u cash fl-idej li qed jinbidlu minħabba biex iżżomm ukoll, ġifieri mhux qed nitkellmu Malta, għax Malta għandha l-inqas rata ta' inflazzjoni u ħajkollha l-inqas rata ta' inflazzjoni kif inhu previst anke mill-Spring Economic Forecast tal-Unjoni Ewropea ħa tkun it-tieni l-inqas 4 point xi ħaġa. Issa, meta taqgħod tara kif splodew il-prezzijiet, pereżempju tal-enerġija, f'Malta qiegħed zero. U fl-Olanda qiegħed 70%. Spara. Għax mhux qed jidħol jissussidjah il-gvern u mhux qed jagħmel m'għandux pjan u hemm ħafna mill-pajjiżi wkoll huma dipendenti on Russian gas. Mm. Ġifieri l-Unjoni Ewropea dik li qed titlob li isma' għan inqataw minn dipendenza kollha minn dal-pajjiżi ċina u Russja eh, iridu jaġlu wkoll il-deal jistissejjaħ il-Green Deal biex jilħu renewables, pereżempju eh, jibdew eh, jipproduċu bir-renewables U wkoll jagħġlu l-proċess ta' research fuq il-hydrogen li huwa tip ta' fuel li għandek ħafna minnu fid-dinja x'huwa jsir mill-oxygen, ġifier da jaqsmu l-molecules biex niftehmu. Allura jridu jibnu u marħammiċ, allura jridu jibnu li jkollok kontinent illi ma jkollux daqshekk emissjonijiet u issa ħadu l-opportunità ħatfuha biex jagħġlu dak il-proċess saħansitra taw il-flus għar-riċerka wkoll mal-Amerikani biex dak il-proċess jaġluh ħalli eh, jibdew jipproduċu wkoll l-affarijiet kollha anke l-fjuż bil-ħajja. Ma taħsebx li wasal iż-żmien nerġgħu morru nuklear? Il-nuklear għandhom, per eżempju, per eżempju, l-Europa għandha nuklear, għandha xi terz tal-enerġija tagħha bin-nuklear. U funnily enough, il-nuklear jiġi mir-Russja. U biex il-nuklear ittih inti tfornih, inti n-nuklear, per eżempju, għandek bżonn l-uranju. Issa, biex inti kollok l-uranju, biex inti mhux taqbad tagħmel testrazzjoni tal-uranju battu ġol Ewropa u qed iħadmu l-power station. Dak hemm proċess enormi, hemm industrija sħiħa biex tagħmlu. Dak isir bil-uranju u biex tħaddem power station isir ehm, b'enrichment jgħidulu. Irid ikollok industrija teknoposta li tagħmel l-enrichment ta' dak l-uranju biex imbagħad inti tesportaħ biex tuża l-power station eh, bl-uranju bin-nukleari ġol pajjiżi li jipproduċuh. Issa, F'għana li jena fir-Russja għandha stokk enormi u industrija tal-uranju u ta' l-enrichment. U bħala il-Kazakistan li nfakkar ukoll li r-Russja għandha il-forzi tal-Kazakistan għandha stronghold fuqhom. U hemm ukoll pereżempju industrija b'saħħitha ħafna hemm eh, li tproduċi l-uranju l-enrichment, l-enrichment aktar mill-uranju huwa l-Iran illi l-Amerika tifet sanzjonijiet fuq u ħabba u ħabba l-enrichment tiegħu li bdew iżidu. U l-Ewropej kienu ħolqu dak id-dil ta' 2015, sawa? Jissejjaħ JCPOA. Eh, qatt ma rridu jġildu magħhom biex iżommu dak il-ftehim biex ikollhom aċċess għaċ-checks, biex iżobbuhom għaċ-checks. U li Izrael qalet diġà li jus probabbli ħadd attakka u kien hemm ukoll xi manuvri issa mal-Amerikani ta' refueling tal-aeroplani biex jekk ifettillhom dawn. L-Iżrael dejjem tat importanza kbira s-security tagħha xi hemm dawn. Ovvjament, pajjiżi li għandhom l-interessi. Jiġifieri Iġveri Mario, xinu hija minn dik kwistjoni kollha? Kwistjoni kollha hija minna din u forsi ma noħodlok aktar ħin nagħlqu fuqha wkoll. Ek, mandek xie mistoqsijiet. Ekku, ekku, bat il-gas nerġa namlu xaqqa. Għax dan tant huwa kumpless da topic li anke tagħmel sejt parla ma tistieqa. Il-kwistjoni kollha hija waħda Mario, aħna ngħixu ġo vacuum. Aħna parti mid-dinja, hemm il-kwistjonijiet kollha għaddejjin jekk il-pandemija ħatol qotna, jekk il-gwerra b'mod jew ieħor ħatol qotna minħabba inflazzjoni u affarijiet oħra. L-importanti huwa waħda illi illi meta aħna nagħmlu ċertu miżuri anki bħala pajjiż, dawn il-miżuri jkunu qed jilħqu u jien appellajt ukoll, ġifieri mhux b'mod lokali, ġifieri qed ngħidhom kif l-Unjoni Ewropea, illi ikun hemm Il-flessibbiltà min-naħa tal-Unjoni Ewropea tagħti l-flessibbiltà lill-gvernijiet Maltin u lill-gvernijiet Ewropej, speċjalment dawk li qegħdin fil-munita euro, li jkunu jistgħu, jekk għandhom il-flessibbiltà biex jagħmlu xi ftit defiċit u jistgħu jonfqu iktar, Dak il-flus jilħqu dik il-faxxa tas-soċjetà, l-għoxrin fil-mija tas-soċjetà li tiflaħ l-anqas. Pereżempju qegħdin nitkellmu pensjonanti biex inti ma nies ma jmorrux fil-poverty, ma jmorrux fil-faqar. Allura inti dawk in-nies eh, tkun tista' iżommhom eh, fil-wiċċ meta t-sagam jaddi dal-lawċ u l-mewġ kollu, Ovvjament, ovvjament Keynes, eh, anke l-elementi tiegħu kienu soċjalisti ġifieri jiena nitkellem b'mod social liberal. U nibqgħu għaddejjin. Naħseb hawn naqbel miegħek eh, ġifieri perfettament. Nibqgħu għaddejjin b'mod li n-nies għall-inqas ikun jistgħu jżomm l-impjiegi, ikun hemm ix-xogħol għaddej, in-nies ikun jistgħu jkollhom nittama l-ħobża ta' kuljum għalkemm qiegħda togħol ħabba l u

tal-free speech ukoll tal-Unjoni Ewropea. Nawguralkom ħafna suċċessi fil-proġett tagħkom, rajt ukoll anki xi artikli li spiċċajt ukoll naqrom jiena, ġifieri ħadd pjaċir naqrom. U jekk inkun istantikom aktar kontribut, Grazzi ħafna nilqaħħa l-istedina u nixtieq ngħidilkom eh, ntikom inkoraġġiment għax jiena minn dak li kien ukoll xerej ilu bdejt nispjega fuq il-gwerra, eh, spiċċat ukoll kelli engagement ħafna engagements man-nies u qatt ma realizzajt xina kont nibżgħu nidieq mill-kamera u mill-mikrofon. Illi ħan idra nispiċċa nitkellem anke ma' Aħna. Però grazzi ħafna. Aħna vera segwejnik ġifieri mill-bidu kważi x'ibdet titkellem u anke n-nies qed ngħidu n-nies li għandek ukoll paġna fuq Facebook u jitlu fija u jagħmlu lajk u jaraw l-argumenti li qed iġib inti. Segwejtek matul il-programmi anke fuq xandi ġifieri u nista' ngħid li qbilt ma' ħafna mill-argumenti li ġibt ġifieri u argumenti ehm, raġunata ħafna fis-sens li wieħed jista' jifhimha u anke kif spjegajtilna llum, fl-aħħar speċi il-cash fl-idejn xi tfisser u l-velocity u hekk, speċi dan mhux kulħadd jista' jifhimha u għidu kif inhi. U jiena onestament jekk ma tkunx tifhem fl-ekonomija u fil-finanzi, tismagħhom, taqrahom u tgħid imma di xi tfisser.

Għana daqsxejn is. Kenna program tajjeb naħseb li tħafna. Eh, punti kienu interessanti smi veru. Il-ma jkamlaq xejn qrib tiegħek għax. Mela, xin qaskwieta nisma. Eh, ma għamlaq xejn qrib tiegħek ħalli ħallik Jisemaw għandis. Ehm, program interessanti, ju. Le, kien diskussjoni interessanti. Ehm, ifimni, ħarġet xi informazzjoni wkoll. Tista' tgħid eh, li jiena ma kontx naf bija lanqas tajjeb li wieħed ikollu din l-informazzjoni biex dak ikun ikun jaf x'inhu għaddej għaliex ma tantx tismagħhom. Kapaċi ħafna f'xogħol jidher ġifieri li intiż ħafna fil-materja ġifieri u kelli xi domandi oħrajn imma taqsum. Le anka jiena ma mbagħad darba oħra ovvjament għax kien impenjat ukoll minn naħa tiegħu u l-ħin huwa dak li hu ma għall-inqas eh, eh, eh, ħadna idea. Però ħafna xi staqsi għax din għafet tidħol finanzi u ekonomija u gwerra ġifieri topics. Naħseb bħalissa huwa l-ħotixu li għaddej. Ekku, ġifieri ħana. Mad-dinja. Żgur fil-ġranet fil-ġranet u x-xhur li ġej ħana naraw inflazzjoni naħseb li żdied għax jiġifieri qed tidher ċara. Eżattu. U anka din li qed jispjega eh, biex niftehom għax kienet with a purpose hawn eh, bħalissa. Deficit with a purpose. Eħe, deficit with a purpose, ġifiri, naħseb li interessanti ħafna li inti tagħmel Id-deficit bħalissa għax għandek EPRPs. Jena li d-vezzani xaħġa bħal din biex nkun onesta, ġifiri jumbat t-tara l- minnaħax dan għad deficit eh, eh, u dak li u xi darba titħallsu, kif ħatħallsu, jek tasalx biex tħallsu per eżempju, xieġi jek ma tasalx. Pero anka spiega l-fatt li għandek 60% Ekku. Spieċi xi darba, ġviri u Malta ħatkun it-tieni naqas pajis Dar kollha. Għall-inqas. Ġifieri. Good news. Ġifieri le, ma naħseb jiena ma nafx, ġifieri jidher li qegħdin biex jintaj, però kemm importanti mbagħad ħareġ il-punt li l-Ewropa jkollha politika li li tagħmel il-prodott domestiku. tagħha ngħidu hekk, il-prodott li tiġi awtonoma, ġifieri titmexxa fiha nnifisha mhux pereżempju jiena qed nagħmel karozza u l-parts li nagħmelhom iċ-Ċina u mbagħad tiddependi jekk jagħlaqli l-port ta' Shanghai pereżempju ma nistax nagħmel il-karozzi. Jiena taf kif inhi l-opinjoni tiegħi fuq l-Ewropa ifhimni li tidħol ikun hemm ċertu issa dik li Jiġifieri jekk aħna parti mill-Unjoni Ewropea u jkun hemm dak iċ-ċertu ndħil, għaliex aħna tinsiex qabel ma dħalna fl-Unjoni Ewropea kellna djalogi tajbin ma' pajjiżi oħra bħaċ-Ċina, bħal-Libja, jiġifieri aħna dejjem kellna dak id-djalogu tajjeb tista' tgħid mal-pajjiżi kollha. Però, però jiena fhimni nieħu l-ħaġa aktar fuq jekk inti qiegħed issa qiegħed blokk Ewropej, u inti għandek il-membri kollha, tajjeb, u għandek il-ftehim magħhom. U inti sta għandek m'għandekx taxxa fuq il-prodotti tagħhom, eċċetera. Ew se timporta minn għal xkiela dan huwa da bida bħala suq komuni. Tajjeb inti trid tara illi da suq jista' jbih kollox Ħdu fi kliem, fi kliem terminoloġija forsi iktar sempliċi, u ja- u jibni kollox, u jagħmel minn kollox. Issa orajt, ċertu kif qed nispjegaw, illi d-dinja ehm, hekk inti tagħmel l-uranju biex tagħmel iktar nuklear trid trid miċ- mir- mir-Russja. Jiġifieri hemmhekk tiġi ti- kif kif nista' nibni eh, power stations nukleari meta jiena rrid l-uranju mir-Russja, ġifieri xorta waħda ħan iddependi eh, minn Russja per eżempju, ġifieri. Fil-verità ma hemm xejn ħażin li tiddependi minn Russja li xaħna ma nix naqsmu ma kwistjoni dik il-problema li qed tinħoloq. Ma kemm tajjeb illi ikonna politika fejn nġibu l-paċi, mhux nġibu l-firda, ġifieri il-politika Ewropea tiġi bbażata fuq nġibu l-paċi. Tifhem ġifieri bħalissa ma nafx jien kif kif insist. Ma tantx tidher li qed iġġib il-paċi għaliex ehm, rajna wkoll l-assemblea tal-World Head Assembly li kellna fit-23 ta' Mejju fej daw ġifiri għamlu proposta fej il-pajjiżi ovvjament ehm, inkluż Malta li fejn tidħol il-Federazzjoni Russa ma jkunx hemm kuntatti ma jkunx hemm negozjat ma' daw il-pajjiżi ma' Russja ġifieri jiena billi ddaħal pajjiżi oħrajn u tkompli tippuxja biex toħloq daw is-sanzjonijiet fuq ir-Russja u jeħlu wkoll pajjiżi bħal Malta fosthom Malta li fl-aħħar mill-aħħar qed inbatu aħna Intorsament, tifhem dika jiena ma ma. Hija parti mill-blokk issa ġifieri ma xanis. Eh, dik il-problema, għax il-blokk u kif inhu huwa dak li jiddettaw u dak li jgħidu jiena dik ma toġobniex għax imbagħad inti ma tibqax indipendenti. Issa qegħdin ġifieri l-indipendenza issa tlifnija ġifieri din ma sax mur lura u toħroġ il-pajjiż minn Ewropea żgur li ma tistax. Ġifieri inti taċċetta li wieħed jagħmel il-trattati fismek mingħajr inti ma tkun taf? Le, ma taċċettax, imma Jidher illi jekk il-blokk Ewropej fil-maġġoranza tiegħu jiddeċiedi li għandha ssir din, inti jkollok taċċetta wkoll din Le, le, le, bħala pajjiż. Ma naqbilx miegħek. Ma x'tagħmel? Mhux ikollok taċċetta ma tarax. Ma x'tagħmel? Eh, tittara x'ikun għandej u tittara jkun hemm diskussjonijiet bejn bejn eh, il-membri parlamentari pereżempju fejn aħna mhux qed naraw dialogu u anke mal-pubbliku, l-pubbliku in ġenerali fejn jaqsam l-opinjonijiet tiegħu, ikun infurmat ukoll b'daw l-affarijiet li jkunu għaddejjin, kuntratti li jiġu ffirmati f'isem il-poplu Malti. Jiena dik nibqa' nisħaq u nibqa' ngħid fuqha, ġifieri li għalkemm tagħmel parti mill-blokka li qed issemmi inti, l-blokka trid tkun responsabbli biżżejjed biex tara li ma ddaħħalx problemi f'pajjiżi li m'għandhom x'jaqsmu xejn fl-aħħar mill-aħħar. Għax biex taqbes għal pajjiż imbagħad ikollok 20 pajjiż ieħor li qed ibatu ċirkostanzi minħabba pajjiż wieħed, trid issib is-soluzzjoni. Is-soluzzjoni kif qed tgħid tajjeb inti jekk inti trid tippromowtja l-paċi, ma tkomplix tingoraġġixxi pereżempju biex jitlu l-armamenti u biex tkompli tenforza tagħmel sanzjonijiet għaliex dawn qed naraw li mhumiex qed jaħdmu. Fl-aħħar mill-aħħar l-Unjoni Ewropea fil-fatt għamlet pass lura u aċċettat il-Ġermanja u l-Italja eh, li jistgħu jixtru wkoll iż-żejt eh, u mm. l-fuel minnaħa tal-Russja. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar xorta kellha tagħmel U-turn imma sakemm wasal dak il-U-turn laħqu għax inti tinsiex issa tasal ix-xitwa pajjiżi mhux bħal Malta, pajjiżi bħal Ġermanja fejn kollhom il-kesħa daw iridu jaħżnu ħażna mhux ħażin qed jiddependu mill-każ, ġifieri dak inkollu żmien mitluf tista' tgħid, biex imbagħad fl-aħħar mill-aħħar l-Unjoni Ewropea reġgħet għamlet dak il-pass lura u erġajna ġejna. Huwa huwa tajjeb li l-Ewropa tiġi awtonoma u din hija naħseb jien l-iktar ħaġa li li l-Ewropa għandha tiffoka fuqha u bħalma qed jgħid hemm xi assemblea jew x'hekk. L-assemblea ifimni dwar dan ukoll. Ġifieri jiena jiena naqbel li anke anke bħala pajjiż, ġifieri mhux ħaniġu ovvjament għax huwa diffiċli, Imma wkoll kemm jista' jkun niġi awtonomni forsi forsi jiena forsi fl-ikel u forsi xi ftit ninkoraġixxu s-settur empju jiena kieku l-biedja u r-raħħala pereżempju ħalli jkollna l-produzzjoni tagħna kemm tal-laħam u kemm tal-ħaxix ħa ngħidu hekk u anke pereżempju ħalli xi jifhimni kulħadd pempju l-għelieqi ma ħallihomx vojta U propju l-LEE nagħmel nara kif nagħmel u propju l-LEE jridu bilfors jkollhom xi ħaġa jien naf jekk hux qamħ, jekk hux silla, jekk hux bażiċi dawn ġifieri jagħmluhom tagħmluhom jagħmilhom kulħadd, però mbagħad ovvjament il-gvern forsi jista' diġà jidher li qed joħroġ xi fluħ. Minix fiċċer din għal min jagħmel eżempju l-qamħ u hekk. Però minix fiċċer din xi ħadd. Il-gvern jista' jkun li qed joħroġ però tinsiex li jkun hemm imbagħad hemm il-fondi min-naħa tal-Unjoni Ewropea u meta jkun hemm il-fondi ħerġin min-naħa tal-Unjoni Ewropea ovvjament din ħatolb tok ċertu regolamenti min-naħa tagħha. Hemm l-prodott domestiku nibżgħu għalih għax qed naraw propju dak li qed jiġri, ġifieri qed jiġri. Eh, issa anke l-Ewropa qed tgħid ejja nkunu awtonomi, ġifieri eh, din il-politika ngħidu hekk ta' mintof. Għax mintof kien eh, dik il-politika ngħidu hekk tal-70s illi isma' nagħmlu kollox hawn jista' jkun kollox. Ġifieri mill-ċokolata bit-televisions dak iż-żmien, ġifieri kellna s-sieliku, Tifhem ċikkulati deżerta u x'nafien, li ġifieri kien nikkritikawh il-Mintoff propju għax kienu jgħidulu biġi ma ddaħħalx dik it-tip ta' ċikkulata pereżempju, jew dik it-tip ta' ċikkulata forsi llum dik hija politika antika però. Le, dik il-politika qas kienet kien għalina kienet taħdem però ma kienx ħa tiġi aċċettata, speċjalment ħanerġa' nsemmi t-trattati li qed isiru fejn ukoll dawn qed jaqblu 194 pajjiż fejn għandek organizzazzjoni li titmexxi deċiżjonijiet tittoħodhom hi fuq pajjiżi anke fejn jidħol supplixximent tal-ikel pereżempju. Ekku. Ġifieri dan inti ma tistax jien ma nistax nifhem kif qed tgħid l-Unjoni Ewropea tgħid biex il-pajjiżi jkunu awtonomi meta għandek trattati qegħdin hemmhekk li ġew iffirmati u li hemm minnhom għad irid jiġu ffirmati fejn inti qed titfa' inkarigu organizzazzjoni li hija l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa li taqa' taħt il-United Nations ukoll b'kollaborazzjoni magħha però on top ħa tkun il-Għaqda Dinjija tas-Saħħa fejn din jiena qed niffolowja qed insegwi ġifieri dak kollu li huwa għaddej fil-World Health Economic Forum u fil-World Health Assembly, id-diskussjonijiet għaddejjin ġifieri ġmielhom tista' tgħid u dejjem tasal għall-istess konklużjoni li l-pajjiżi jaqblu li jkun hemm din l-organizzazzjoni on top fuq id-dinja li din mbagħad tiddeċidi dak li jsir minn ġewwa l-pajjiżi. Fil-każijiet li qed issemmi inti ġifieri. Billi qed ħattu għal dak li jiġi implementat hemm baħar x'jaqsam, ġifieri. Biex jiġi biex jiġi dak li jiġi implementat l-ewwel diskuss. Xixtieq huwa storja, fimt? Imbagħad l-implementat huwa storja. L-ewwel ikun hemm id-diskussjoni mbagħad imbagħad. Però ma nistgħux ngħidu illi dak li qed jgħidu huma ħajġri. Laqqas fida wieħed xinu ma jgħidu. Issa xħajġ li ma nafux, però jisu veru, jisu għaw di l-idea ħajdu hekk illi eh, konna kienem eh, organizzazzjonijiet illi jmexxu ħajdu ċertu strutturi u dawn l-istrutturi jkunu madwar id-dinja kollha. Eh,

kien hemm pajjiżi li sfortunatament ma kellhomx ekonomija b'saħħitha, pajjiżi fqar li daw spiċċaw mingħajr vaċċini u ehm, kien hemm kien hemm problemi kbar fil-pajjiżi. Ġifieri huma huma qed iħarsu lejha b'dak il-mod ukoll fejn jekk inti ħadd issupplixxi tissupplixxi kullimkien l-istess. Però mbagħad inti apparti dik nerġa' mmur għal regolamenti li sabiex inti kollok dak li inti trid ikun hemm dik ir-regola li tittimxi magħha. Hekk jidher li jixtiequ, issa naraw fejn ħa jaslu. Ma nafux x'ħa jiġri u mhux ħa jiġri, issa naraw. Dana hemm trattat. Da trattat ġifieri ħa jibqa' dej b'diskussjonijiet li ħa jiġi finalizzat. Kemm tal-World Economic Forum u kemm tal-istess żmien ġifieri dawn. Però huma l-link jagħti flimkien, ġifieri huma bħala diskussjonijiet wieħed jista' jara li d-diskussjonijiet fil-fatt għaddejjin fuq dawn il-preparamenti għal pandemija li jmiss ah. miż-żewġ naħat fejn tidħol l-ekonomija, fejn tidħol il-gwerra tal-Ukrajna, fejn tidħol eh, ġifieri dak kollu teknoloġija, ambjent. Ġifieri dawn it-tnejn dawn l-avvenimenti għaddejjin ġmielhom tista' tgħid ħajkunu fit-tmiem issa baqalhom xi tliet ijiem oħra. U mbagħad, ovvjament, id-diskussjonijiet ħajkomplu għaddejjin għaliex ħad tiġi finalizzata fl-aħħar mill-aħħar eh, fis-sena 2023. Eżatt, ġifa dal sena oħra. Fadal, le, ġifieri huma. fit-23 jiġi finalizzat min-naħa ta' trattat tal-Laqda Dinjija tas-Saħħa. Għal. Mbagħad fil-ħa- fis-sena 25 xi mbagħad għandek Eżatt. pereżempju fejn tidħol ehm, ir-riġenerazzjoni tal-elettriku ehm, li keda sal-2030. Eżatt. Ġifri hemm ħafna Biex- Biex ninżlu għal għal snin. zero emissions. Eżatt, insomma. dik tas- sas-sena. Eh, da- Dawna kollha 2030. Tissibuhom fuq PM News Malta, titlu fil-website tagħna fejn dawn dan ta' tħossib li taħdu hekk fuq dan l-affarijiet għax. Bħalissa mitlufa naqan segwi x'inhu għaddej għax kif qed tgħid tajjeb inti. Eżatti, qarawhom. Tnej f'daqqa ġifieri. Eżatti, qarawhom għax huma interessanti. Qegħdin tukom l-news ġifieri kif inhi. Qed nindunaw aħna mill-algorithm illi n-nies propju ma tarawhomx dawn in-news, ngħidu hekk għaliex ikun hemm ftit li propju jaqrawhom, però huwa importanti. Jikkonċernaw il-pajjiż. Jikkonċernaw il-pajjiżna finalment. Fil-fatt kien hemm Fern jitkellem hemm fit-23 ta' Mejju. Deputat Prim Ministru jitkellem. Fern tal-ispiex tiegħu, ġifieri kien hemm anka wkoll ma però ma stajtx insib ukoll Helena Dalli min-naħa tagħha wkoll tkellmet u għandha wkoll fil propju llum madni ma mortx nara, però llum propju tkellmet fuq din il-biċċa xogħol tal-equality pereżempju wkoll. Hmm. Ġifieri għaddejjin daw daw jikkonċernaw il-pajjiż tagħna, ġifieri tajjeb li wieħed ikun jaf. L-isfortuna li l-medja għanidu hekk naħseb aħna biss li qed inġibu eh, dawn in-news Hemm u l-qlbija il-medja l-oħra, għax każ ġifieri, ma rajt imkien jien ġifieri, u l-ebda medja xkli fiċ-ċuċati ma jagħmlux naqgħa monkeypox u daċ-ċuċati. U veru ġifieri, fil-verità, hemm il-monkeypox u xi l-modoffa u xi artikli oħra, insomma, ikunu dawn l-artikli ngħidilhom jiena li jqajmu daqsxejn qagħa fil-mument ikunu l-iktar artikli li jinqraw u aħna nindunaw, ġifieri aħna naraw l-algorithms u nindunaw li l-artikli l-iktar li n-nies ikunu qegħdin jaraw. Però ġifieri tajjeb li taraw ehm, l-artikli li jkun fihom ċertu sustanza illi ħaj effettwaw ħajaffettwawna ħajjitna kollha. Le, fil-fatt li semmejt tal-monkeypox. Iktar minn dawn tal-monkeypox l-erba' tijiem u tispiċċa. Eh, Eżatt, dik eh, semmit ukoll minnaħa tal-għaqda dinja tas-saħħa wkoll ġiet semmew anka ovvjament iridu jirrapportaw minnaħa tagħhom rigward il-każijiet tal-monkeypox. Pero wieħed irid jgħod attent meta eh, jekk aħna nistgħu nserħu rasna li dan M'għandux ikun lok ta' allarm imma għandna nkunu kawteli u naraw eżattament l-andament ta' dak kollu li qed jiġri mhux nitfgħu qisna kulħadd fuq il-monkeypox u għaddejjin u mbagħad affarijiet oħra ma ma nagħtux kas x'qed jiġri. Intuha daqsxejn importanza forsi nagħmlu programm speċjali u suppost ħa nitkellmu ma' Dr. Soler mhux illum ġifieri ġurnata oħra u jispjegalna din il-monkeypox din Forsi ħafna alarm żejjed, din mhijiex xi marda tittieħed ħa ngħidu hekk malajr suppost tal-mienu ħa ngħidu hekk u din għade ilha ġifieri teżisti mhux issa ġifieri ħarġet. U sa issa kien hawn daqsxejn outbreak, però kien hemm outbreak anke sentejn ilu din l-Amerika u wafqet hemm. Ġifieri huwa mediċini hawn ukoll għalija ġifieri mhix Biex ħadd mhux suppost tkun pandemija, ħajdu mhux suppost tkun pandemija. Fatt huma ġiġa qalu li mhijiex pandemija u mhijiex se tkun pandemija, ġifieri min-naħa tal-Għaqda Dinjija tas-Saħħa, min-naħa tal-WHO qalu ġifieri huma stess li din mhijiex se tkun pandemija. Ġifieri li għandna ħafna anġli hawn tal-mewt li ħabru Ma dik li għamba ħabru tista' drajnihom. chicken pox u jasbu għom anki pox ġviri li jen għodun attenti biex ma joqodux jimlew rjus n-nis u n-nis tiġa ħarġu ħafna nis ħarġu minn pandemija u joqodhom jibżaw u għerri Għadhom għaddejjin s'issa bil u bil tarġa dakkalhom fuq foġġett ieħor li tajjeb ħafna biża' żejjed u għal xejn. Mediċina u hemm il-vaċċin, hemm hemm ħafna affarijiet imma Nispjaċi, u hemm ħafna x'titkellem fuq dan l-affarijiet, però dak nitħattu fuq ma' persuna ma ngħidu hekk adattata. Forsi naraw kux dil ġimgħa jew ġimgħa dieħla. Ehm, mela, għallum naħseb nifqu għaw. Meta telefonata nċempillu. To be honest. Mix xogħol, dan telefonata ma lajr mix xogħol. Eh, mela. Mela, grazzi, ehm, nselmulkom, aħna niltaqgħu magħkom Eh, Issa naraw eh. daqsxejn, suppost li erba' dejjem u forsi nagħmlu in between xi program speċjali fuq il-modof ta' ta' monkeypox, forsi nixtru xi kilo banana. Inselmulkom l-lejla tajba.